Ber litino Acholi, man latinwu mawa Francis Omoro ma tye lalok pa Ker Kwaro Acholi. Tin nino dwe abicel me dwe me apar acel mwaka alip aryo ki pyera aryo wiye adek, atamo lwak me Acholi, an adwogo botwu me cwalo dwon Lamega macalo lalok pa Ker kwaro Acholi i kom peko ma tye ka timme i lobo Acholi. Atamo ni lwak me Acholi, kaka nwo dano weng tye ka lubo gin ango ma tye ka timme i lobo Acholi madok ki kom lweny ma tye ka timme i lobo Acholi ma tye ka a ki bot kaki ma gurumo lobo Acholi ma tye ka tuc ki i West Nile. ma lwennye tye iye apar, lweny ma tye ka tuc ki i kor mojong, ki kukukuku bene ma pud tye ka mito cakke acaka ki i Southern Sudan, nyo i ngom oromo, i ngom pur ma komitini tye ka timme, ki dong lok kom balado ma komitini gudonyo i lobo Acholi guketo i lobo Acholi, ma en aye lok ma komitini tye ma pire tek bot wan Acholi. Dong diki i nio dwe abiro me dwe me apar acel, en aye ladit lobo ma orwatte ki lutelo acoli i Atiak i nio dwe adek. Omoko ni en birwatte ki tim aryo, tim ma waco ni Balado Must Go i State House, Entebbe, ki tim ma waco ni Balado Must Stay. En birwatte kedgi me tyeko lok me agikki i kom balado. Lok ma ladit lobo oloko i Okiri, ata wun Acholi, dano weng kacel acel dong ngeyo gin ango ma olokke. Ladit lobo aye ociko rwatte me adiki-ni. Acholi amito waco kit man ni, jo ma gin tye ka telo wi lwak me balado myero gua ki lobo Acholi, ento aye nongo pud tye Ladit Cip Jastic Chiga Moi Winy Dolo, tim ma en tye ka telone-ni tye iye minista ma gia ki i lobo Acholi, tye iye member of parliament ma gia ki i lobo Acholi, tye iye rwodi ma gin a ki i lobo Acholi. Rwodi-ni pe giducu pien rwodi i Acholi kobedo opokke. Rwodi ma tye tung bot apire polgi tye ocung ni Balalo must go. Ento Rudi man tung bot Acana, atamo wun wuwinyo ripot, an atye ka tero ripot weng ki kore kore i kacokke ma Acana olwongo ma janane nongo tye ni omyel ki wek balada obedi ma Rwot oywak ywaka moi me koyo. En aye ki tung bot tim pa Acana, en aye tye ka lok matek ka bito Rudi ni balada pe myero ki wek dong oa ki i lobo Acoli, ma nyuto ni tim ma aneno Ki i tim pa winy dolo ni Balor must go, pol lee, rwodi ma tika aa ki bot Santo Apire, me mo palamen kono, me mo palamen be iye opokke. Wi kikome abic kono, wi kikome abic bene iye opokke. Kancila kono, kancila be iye opokke. Acholi, an amito apeny lapenyi eni ni kong ni Acholi, an ami penyowu calo gurup ma wun wutye iye, amito an acak penyowu, ki litino acholi ma gin tye i cikiriti. Kombeddi ni litino acholiwa, litinowa ma tye ki luduku, en aye an amito apenygi kong penyi me acel. Litinowa ma kombeddi tye i mony madit i cikiriti, wan wangeyo ka giwaco ni latel wigi, latel wigi ma kombeddi tye dong tye wod acholi acel keken, en aye myero otel wi litino weng ma tye i cikiriti. Ma nyuto jami weng ma mako lok me cikiriti, ngat ma doro wi litino acholi-ni, en aye Jeneral Otema Awany, Atamo nino cai pa laro en onyuto litinawa ma gin tye ka cung macalo cikiriti i lobo Uganda. Dong an amito apeny lityen acholi ma tye i mony ma latel wigi tye jemo lutema ni, Wun litino ma wutye i mony-nyi, ngo mono ma tye ka timme i lobo acholi ma dok ki i kom lweny ma komiti-ni tye ka donyo ki i lobo acholi ki bot kaki ma orumowa-ni? Ngo mono ma tye ka timme? Ngo mono ma tye ka timme i kom balalo Baladu ma gubedo i cawa-ni odonyo ki lobo Acholi ci gubedo ki dong gaftmen me Uganda tye ka mitone ni gin omyero gubed ki lobo Acholi pien jone ene ni baladu ni history gi tye very clear ka ma gua iye guwoto i Congo, guwoto i Tanzania, Gamente me lobo ma gin gutye acel aye tye ka ryemogi. Gin gudonyo i Uganda, district mapat pat tye ka ryemogi. Gudonyo i Bunyoro kiryemogi, gudonyo i Lango kiryemogi, gudonyo ki Tejo kiryemogi. Kobedi ni gucito i West Nile, West Nile tye ka lweny kedgi matek. Ento dong kobedi gubino i yo Acholi. Wun litinowa ma i Security, wan wamito wapenyu ngo ma tye ka timme i lobo Acholi? Pien wan watye ka neno wun ma i Security ni en aye Kobedi ni, Pojicon ma miggu, pojicon ma miggu pe tye kacel ki Acholi, pien mak ma kobedi cawa-ni i lok kom peko en ma kobedi ni Acholi tye ki iye. Wun aye tika wutye ka doro wiye? Litino Acholi ma gin tye ka kok ni balalo lweny ma balalo odonyo iye, peko ma neba ma tye ka bino ki i West Nile tye ka neko dano, wun litino ma ma itye i cikiriti, Pingo wun wuneno ni litini eno ma gin tye ka koko-ni gitye ka koko marac? An amito apenyowu ni dong ngo mono ma tye ka timme? Pien i nino ca, lwak wa ma wan wa mobalai gingin me bino ka winyo lok ki ladir lobo. Jo pa laro kijuko giu weng, jo pa laro kijuko giu, jo pa labek kijuko giu, me cwalo koko gi kijuko giu, lujuk gi gi weng. Security, litino wa ma tye security ma gitiyo ki mony ki polic kijuko jo ni memo palamen ma gin tye ka telo Acholi kijukogi weng pien ci ginongo ma cikilili ocwalo ni jo weng ma tye ka koko myero kimakgio. Waneno Lanya Gilbert kimako kijuko kidwoko. Wamako waneno activist macalo anyaka ma kilwongo ni Ocoye kimako ki jo mukene ni winy ma gin tye ka lok pi Acholi, Security tye ka mako. Atamo neno wun gin ma otim both me ni an macalo Mawa Honourable Mawa ma otero Acholi, wun wungeyo kit ma kany ma nino ducu bene cakki ki i District Council wun Security wugeyo ni cung i ada ma wun wuye da, wun en Security acel eni ni. Ma itino acoli. Ento nongo acung i i ada, lok ka ma aloko loko lok ada. Ma abedo ka telo buk meni ma a ma atye i politik ki mina ni atel tela. Abedo ka waco ki litinowa me movement ni wuti ki ada, wutel tela ki ada wuwek wano dano. Litino acoli, wun ma wutye i security ma i lobo acoli ma obedo i cawa ni, gamente bene me Uganda di ngeye gini ocung i komwu. Teko pa gamente ocung i kom litino acoli. Ngo ma tye ka timme i lobo Acholi ma wun kobedo i cawa-ni? Ticwu pat ki me ka litino Acholi ma itye i tele mukene. Pingo wun pe wuweki wun wuling wuwek Acholi-ni eni-ni ma pe tye ka jone, pe jone igi ma wan ma watye ka koko-ni pe wamito turo gamente pa Museveni? An angeyo ni onongo ni Gin ma Jeneral Otema ma olwenyo matek weko gamente ka Museveni tye gin ma en degi. An aniang ducu dong angeyo ni Otema dek mere ngat ma tiyo lok ni gamente ka Museveni myero kitur en aye gwok-ki. En pe mito winyone pien marre I kom gamente ki gin ma en otiyo, gamente pa NRM, gin ma en otiyo iye, otiyo gin matek. Ento, kombeddi ni kor wa ma obedo Acholi tye waco ni, No. Wan dong. Gamente ka wacce ni tek iryem Acholi woko ki i ngom, iryem dano woko ki i ngom, atamo ni Jeneral Lutema ki cikiriti pa in kombeddi itiro wa ma in jami-ni. Atamo ni pe myero inen jo-ni enuni calo gin ma myero tek kimakgi, kinekgi-gu dong. Omyero igwok litino Acholi-ni enuni dong. Enuni pe Wun litino Acholi ma wutye i Cekiriti, pe wunen jo-ni calo lumone do? Man kogona botwu, pien kobedo i cawa-ni, ka wun wunen kacokke ma kobedo i cawa-ni, Prejident bedo iye, litino Acholi pe ma kun gin aye. Omyero gukonya culi. Ka cokke dong obicako bedo, inongo ladit pred, bot ka president tye kwica, in ibinongo ni gicito omwony, ludito omwony jalo general temagi ki jo mukene dong tye, ibinongo dong MP, MP manok en aye dong tye, lutela mukene dong nongo pe. Acode wun wutye ka neno kite-nu? Wun bene wutye ka neno kite-nu? Ngo ma dano tye ka lworo? Kitye ka lworo litino acholi ma tye ki mony ma lurok tye ka waccogi ni ngat ma dong pe loko leb pi en-ni ni balaro ma sti omyero onen ni oti ki komgi. Oweko kobbe licawa-ni, function man ladit lobo tye iye ma dong tye ki lok kom balalo ma tye i lok kom apar. Lutela okanne wa i leb eh? Ki tela-ni eni, ngo ma tye ka timme i lobo acholi? Ngo ma tye ka timme i lobo acholi, litino acholi? Ka in idwogo bot rudi, in ibinongo ni can oketo kom rudiu. Can oketo kom rudi dwon rudi peke. Dwon rudi peke. Ibino i kom lutela ma kiyerogi ayera, dwon lutela ma kiyerogi ayera pe pien pojicon pa gamenne

Gamen aye oyero kacoli te otera ni kubedi dong lwor ni ka awace ni acung kacoli ni Balal must go te luki ni an pe amito dong dok bedo won kom abic, an pe dong nongo amito dok bedo member of parliament. Man gin matye ka timme iye acoli. Atamo ni Itito acholi ngo ma latit Deputy Speaker me Amuru, Honourable Okwera oa owaco i nyim ladit lobo? Dong otyeko acholi one tuu. Atamo ni agam lok pa latit ni pien wun acholi aneno ling itik. Video clip ma latit ni oa ki nyim President me waco ni, Ladit President, gin ma myero inge ni lutela acholi peke.

Member of Parliament, tela mo pe, pe gin a myero iti kedgi. Ministers, tela mo peke, gin mo peke ma romo konyo gamenne. Ci dong waco ki latin lobo ni, Lok ma in ka imito ni imito inong lok ma tye atir ci nen myero ni in iti ki wan ma itye i district ma leru is not an agenda i lobo acodi. Man latela Latela ma kiyero ayera en tye ka lokke. Ngo mutimme i lokke enoni? Lokke enoni ladit luboco o o o awinyo ci dong gin atye I thing ahh rwatte mar aketo nino dong abiro ni ni abi rwatte ki ahh wun jo ma wuwaco ni balado must stay ki dok bene wun ahh councilors ma wuwaco ni wun ayunge peko bene I lobo acwali ni atamo ni an omyero arwatte kitwu kong mukwongo. Lokke ene ni, Acholi owiny maber ni rwatte ma ladit lobo owaco ni en ebirwatte ki lutela Acholi ma gin waco ni balado omyero oa ki i lobo Acholi. Ladit lobo odiro rwatte ni en oningo rwatte ma en abongo rwatte ked ki a diki i State House ni tye pi jo ma waco ni balado omyero gubedi i lobo Acholi. Jo ma waco ni balado omyero gua ki i lobo Acholi. Rwatte gi doki, ladit lobo bikatti kwede lacen. Ento nongo diki-ni kong oburwatte ki jo ma waco ni balado myero gubed tye. Tim jone gin gubedo ka a ki i otel madit i gudo kany, dano ma romo pyerabicel i kin-gi-ni weng bene lutela mapatpatpatpatpatpat ma iye Acholi, Waruni bene Gin tye iye me waco ki ladit lobo odiki ni, Lutela acholi wigi onywene pe iti ki lutela acholi mukene, dong wan en aye dong in iromo tic kedwa ci miti mo keken ma i acholi romo cobbe. Atamo ni ladit ciga moyo winy dolo. Kara ne dong en. Kara ne dong en. Kit tela ne eni ni, atamo acholi omyero awociwu ni, ka wun pe wua malo ci lworo biweko acholi o i bedo peke. Pien kobedo i cawa ni, ka dong me rok odonyo wa i ot, kikelo me roko i ot dong wan odok kwede. Atamo ni owiny dhodo. Gin ocako giwaco ni, Oo, kong dong okato ma nonok mere pe wek ilwong nyinge owiny dhodo pien en ba acel kineko woko. Aa, dong tin gilwong nyinge anga? Ee, to en aye gin acel ni kene aye tye calo, calo gin, to en aye gin acel ma dong tye ma i kwo ka kinywale i tab-gi nongo aye to. Ee, dok elwok nying anga? Kilwok nying en dwe okelo ryem ata pe okelo ryem lokke ma tye lok ki ma codi tye ka winyo wer the last minute codi winyo ni in iwaco kati ni aa ladit lobo ka dong in imito ni balalo obedi ci dong an myero a resigning o ki ki ki ki bedo minister Ee, atamo lok kukelu ryem ni enoni gikawo lok ada ci omyero aned dat kan ma dong gubedo litino Acholi. Otingo lok owaco ni Acholi dong peke gin litino ni eni ma gin gubedo gin iwaco ni Balalo must stay en aye gin lutela. Atamo ni dong kong nongo acito ki position pa okelu ryem ni dano weng ma wan weng ma wabedo ka cwako movement ma watiyo pi movement wan weng watiyo ba an macalo honorable Mawa I contributed I lebul ma ma mega, dano weng ku litino ma i ma i acholi ma i ma ma ma tye i security pud bene okuto biti matek adida. Ci dong kong ka lityen-ni dong waco ni litino eni ma dong gin obedo tye awacone ni gin tim me balado ma state en aye ka obedo ni gamente dong owiny doggi ci I think ni o tam ma minister okelo ryem ngur ngur waco ni owaco ni ki ladit lobo ni Myero dong en omed dano wan weng i gin-ni me muk meno, wawaco ni, Aa, ladit lobo. Atango ni wan government minister ma Acholi we are here to resign eh, we are here to resign. Eh, in ityer ma imony bene ka gityerowu ni wun wucit wumak bawa, wucit wumak jo ma tye ka koko ni, wun bene wuwaco ni, Aa, atamo ni we are ready wek wa retire ringo eh, wek wa retire ringo. Atamo ni message ma dong odong kobedo i lobo Acholi en eno keken, en aye lutela.

Gin ma giryemo weng tye i lobo weng wa i Tanzania. Dok bene gin ma ladit president kikobo okato ki i doge ni joni are unruly, ni joni jo ma pe myero gin pe romo bedo i kin dano en aye pud itemo i gin ma nyuto joni lunek, lutic maraco weng. En aye lunek ma ye acode kome dong obed kene. Ladit lobo aye owaco lok kenu ni, Atamre inuni adada ni nino gin eni gin ladit jano lutema. Pe iromo bino ka waco ni ginek ma wan, pien ma wa waco ni balalo pe bath gop. Ladit The Fountain of Ora aye owaco ki dano ni, Joni jo maraco. He? Ladit lubo aye owaco ni joni jo maraco. En pud etye ka tem i jone. Atamo ni, Acholi, wacung kacel. We have to condemn lok ma Speaker me Amoro, Deputy Speaker me Amoro okate kwede ni jo ma kwidi. En aye gin jo ma gubedo i rii gitye ka waco ni, Balar ber, in ini cac i kom kaka, cac madit i kom kaka, dong acoli. Nino ducu atye ka gorowu duru ni ba, gin-ni dong odoko rac. Wuneno kit ma kubeddi-ni man co kwe kwede? Ee, jo ma tye cac, ma gin waco gin religious leaders, bishop, reverend, padri, ma gin litino acoli, dwongi tye kwene. Kun jo moni ma gibwanye ni Young Acholi Rivers Peace Initiative, Wee ade! Ee, wee ade! Dwongi tye kwene? He, ma wun komedo icaro nyo weko litino aye wanyo ni Acholi mo ma ngeyo piny dong pe ni, wun kono tye kwene? An aneno ni lok me ponge me cito i kom kare ni eni ponge me kwo yubo kwo ngo, yubo kwo ngo, ngo yubo kwo ngo ne oo pi Acholi laditi eni ni kwo dong kare man eni ni tye Kara ni enini ba acoli kong ito cing iye. Ito cing me nenone ni wan wacung ki Uganda. An pud abimero lok ka enini. Ni ba ka gamente guwaco ni gin peko ma i acoli ni dong iti me tyeko acoli at one, ci en peko ni enini bene en aye o ilar acoli. Pien gubedo cawa ni, wun utamo winy jo me West Nile gugoyo duru ni, No, no, no, no, no, peko ni pe peko pa acoli. Peko odiro ni peko pa wan noja Uganda lango bene bi gamo, tejo bene mu gamo. Ci wun litino ma wa i cekiriti ma wun wutye ni ka dano ogamo gin weng nino mo dano ogamo gin weng dwon ogamo gin weng kony pa coco oa ki ocako oa ki cem man aye atamo ni lok ma an ma calo dano ma maro Acholi pien an amaro dano weng maromo weng tekke in Acholi tekke in idano ma i Acoli kany ma tela awoto wu bene wek. Atamo ni wacu wun titino ma me cikiriti, pien an bene bako dogwa ni gin mo ma weko wun wumak litino Acoli ki iye peke. Ee, wun wuti i ticwu ka dok ki miti wu ma wun wucung iye ni, gin bene gubak doggi. Jo man Lubanga owinyo legagi? Aa! Ka Lubanga owinyo bene legawu ni Acoli pa lelo obino gu lee i lok ngom mi ni, lok mo pe, ka Lubanga owinyo legawa, balelo aa bene, lok mo bene pe, wan ducu pud wan Acoli. Dong, lutela Acholi ma wun wutye i tekwaro, an atamo ni wan legawa tye acel keken, en aye wan wabako dogwa bot gibu pa kwariwa. Cocokke malo.